Ko árape ñame'ẽta hína uso de electrodomésticos, amoĩmba tembipuru réra ojejeruréva. Lili ho'use zanahoria rykue, upévagui oipuru peteĩ mboykyha. Che sy oipyso porãse ao cha'ĩeta, upeva'erã ha'e ojogua peteĩ ao mosẽiha. Ñakotĩ oguenohẽ ao ky'aita ha omoinge ojohéi hag̃ua tembipuru hérava ao joheiha. Pe mitãkaria'y ohenduse rupi purahéi omyendy pe ñe'ẽ myasãiha. Ambojo ajúta anga héra ndive. Mboykuha hína licuadora, jepa. Ao mosỹiha hína plancha. Ao joheiha lavarropa. Ñe'ẽ myasãiha puko'e hína radio. Amo ñe'ẽ, Mba'éichapa ojepuruva'erã tembipurukuéra ogapypegua? Oñemyendýtarõ pe kosína gaspegua oñemyendyva'erã fósforo ha upéi ojeheja tosẽ gás. Upe mboyve ikatu okapu pe gás ñanderehe. Oja presión, opupurõ tata ári ndaikatúi oñeguenohẽ itápa. Pe ytaku okapu ha ñande rypyipaitéta. Upévare kakuaavante voi oipuru va'erã ko mba'e. Kalefón vañopegua ojepurútaramo oñeguenohẽ raẽ va'erã y dúcha rupive ha upéi ojehupi pe lláve anítei po'akỹ reheve. Ojehecha va'erã mboy ao pevépa ikatu oñemoinge peteĩ lavarrópape. Hetaiterei ramo ikatu nomba'apo porãi ha ombyai ichupe. Ajesareko porã umi apañu'ãi rehe ha upéi ambohovái hekoitépe. Me fijo en cada problema planteado y luego contesto adecuadamente. Apañu'ãi. Peteĩ kuñakarai omyendyse cocina gas-pegua pe gas osẽma. Ha'e hasýpe ojuhu ha upépe omyendy pe fósforo. Iporãpa ojapóva? Mba'ére ha ñambohovái? Ivai ojapóva, ikatu pe gas okapu hováre. Peteĩ mitãkuña'i he'i hapichápe oho hag̃ua oipe'a ólla ipresiónva tápa opupúva hína. Mba'épa oikóne hese? Ha ñambohovái, ikatu okapu ha ohypyipaite chupe ha okaipaitéta. Peteĩ mitã'i akã hatã ojahupa rire ohupi ha omboguejy llave calefón rehegua, pyrandi ha he'õmba gueteri ha'e. Mba'e ikatu oiko hese upéicha ojaporõ? Ha ñambohovái ikatu okorre hese electricida. Peteĩ kuñakarai nomoñe'ẽi mba'éichapa oipuru va'erã peteĩ lavarrópa. Ojogua va'ekue, pe kuatiápe he'i ikatuha omoinge ao diez kílo peve, ha'e omoinge quince kílo. Mba'épa ikatu oiko? Omba'apo porãnepa pe lavarrópa? Ikatu pe lavarrópa oñembyai, ikatu avei nomba'apo porãi. Tembiapo ogapýpe g̃uarã. Aporandu che rogayguakuérape ha ahai mbohovái. Mba'érepa aipurútarõ tembipuru omba'apóva electricidad rupive? Naĩri va'erã pynandi, ha ikatu ñambohovái, ikatu okorre ñanderehe electricidad. Che rapicháre okorrérõ electricidad ha aguenohẽse chuguípa mba'épa ajapo va'erã. Ikatu ñambohovái hína ñahenói va'erã ñande sy ha ñande túva ikatu hag̃uáicha osokorre ñande rapichápe. Mba'e ojapo ñande rete rehe electricidad okorrérõ ñande rehe? ñanekytĩ, ñanemokyrỹi térã ñande rapypa, ikatu ñambohovái sapy'ánte ñanemokyrỹi, péro ikatu avei ñande rapypa. Ha ambue tembiapo he'i ñandéve amoha'anga umi tembipuru omba'apóva elektrisida rupive.